Wëllkomm hei op eisem Let also op mengem Let's Show Minecraft äh, also Let's Show Server den Essential Crafter Server an wat ech haut mol géif weisen ass den äh, Spawn Spawn ass so also du steet also keng Message Wëllkomm op eisem Server fir fräigeschalt ze ginn musst du e Passwuert fannen den ass liicht ze fannen wann de Passwuert, Wann s de Passwuert fonnt hues, da muss de deen un eng vun deenen un eng vun deene Mailadresse schécken, florian.holtgen at theatreinfo Punkt lu oder essential crafter at gmail Dot com, also ouni Space, wéi een et elo hei gesäit. An dës Box ass am Fong ganz einfach gebaut, also éierlech ganz ganz einfach. Ähm, also das war nëmmen Spawn, der gëtt dann auch vielleicht méi spéit besser gemacht. Na hei ass Level fir Admins. Da sind hei zwee Admins an äh, eng Eisen Dir an hei zwou Truhen. Eisen Dir ass auch nur, nur so opzekréien. Hei auch noch ganz viel Truhen mit ganz viel Sachen, die dann noch gefüllt, gefüllt ginn. Ähm, hei ass kleng Admin Bar. Dass bëss also fir mech war se mol um Ufank ganz schwéier ze maachen, mee dann hunn ech och verstan also jo dat weess ech jo Minecraft Minecart dohinner maachen an an d'Fläch drécken mee mee mee mee et kann een d'Richtung wielen entweder lénks oder riets, wann een elo no lénks geet geet méi erëms hin fir de Moment wann een einfach elo no. Riets wëll, oh geet net, jo mech nach änneren, wann ee lo nach riets wëll kënnt een, oh eng Spann, dat soll net sinn, nach eng anscheinend eng Plattform fir ze spannen, jo also ech komm hei op der Haupt op der Hauptgare raus an déi Hauptgare ass och zimmlech basic gemaach, dann dat hat ass jo nëmmen fir d'Admins. Dat heescht et kritt Dir och nëmme mat enger Redstone-Fackel op oder mat engem Schalter. An jo dat heiten war mol de Spawn. Oh, Zombie. Äh, wann ech lo mein Kart huelen, huet man mal een. Da weisen ech mal, wat een do alles machen kann, also wou een da sinn, also wou een ukënnt. Ähm, ja. Einfach Minecraft drinnner setzen an dann Start. Jo, komm an, einfach mal hier an drin jumpen. Äh, ja, endlich. Voilà, und dann hier könnt ihr dann hin. Will, will immer dein Minecraft mit dir, weil, äh, äh, weil den jo schließlich du, du braucht. Nein, finde dann auch ganz viel Minecraft dann, äh, Sachen. Jo wat steet dann do? Haaptgare, dat gesäit net esou gutt. Haaptgare. Ja Haaptgare scho rëm. An do deng Adventure fänkt hei un. Ja äh, ech géif mol soen, se fänkt wierklech do un. Menge Menschen. An äh, ja d'Titan ass dann eben dat meng Bra. An dann geet hei am Fong zum éischten Haus, modernen Haus. Ech ginn och ni, also ech ginn och dono dohinner. Nei Café L'Amour der Sand war ënnerierdesch an an de Freewheel an d'Wunnengen, wou mer jo ganz ganz ganz ganz um Ufank woren an hei nach nach eng aner Bunn nach am Bau net benotzen. Hu mer mol de Café an esou weider. Déi éischt Bunn ass mol ganz kuerz. Voilà, hu mer mol scho mol hei. dann hun ech keng Kaffee oder also et gëtt nach e Kaffee mee fir de Moment ass et sou eppes wou een fir de Moment ass et einfach sou eppes wou een d'CDen erleet an huet ee Musek an jo dat sech awer nach entwéckelen. Ass normal an hei mam am Minecart geet vläicht méi schnell. Äh jo dat ass e bësse spéit, ech mengen dat ass schonn 23 Auer wou ech dat elo ophuelen, also sinn ech e bësse midd. Voilà elo kommen der hei zum Austausch zu der Austauschgare. Dohinner geet zum Freebuild an dann geet hei zu deng éischt Wunneng. Euh jo ass e bësse komesch, bissele komesch. Da gi mer mol an de Free Build. Ganz einfach. Ganz ganz einfach. Das war heinz ze op, heinz ze zou, also och paar Regeln. Hei ass de Free Build. Du kannst hei bauen an ofbauen. Mir gëllen nach ëmmer déi Regele vun der Stad. Vill Spaass beim Bauen. Euh also vun d'Stad ass beim Spawn, bei den Haiser a sou weider. Awer wat een hei nach als Regel huet ass, wann een e Bam ofschléit, muss een e ganz ofschloe bis ganz uewen, bis dass keen Holz méi do ass, well et dann einfach besser ausgesäit. An ah jo, an dann och wann een pro, also pro 10 Beem déi een, also nee waart dach mol, pro ee Bam deen een ewech hëlt, muss een der zwee erëm dohinner planzen. An dat ass jo ganz einfach, ech mengen dir wësst et, oder och net. Fir Beem ze planze brauch ee Seeds a fir Seeds, also ech mengen et ass jo Seeds op Englesch, ech weess et net méi, u an e, wuerëm brauch ech keng Eeër, ech kann jo och rëm stierwen. Jo, dat ass dann, jo dat brauch een einfach Planzen, eise klenge Wëllefchen brauch ee Planzen. Oh do hanne gesäit ee schonn eisen Mob-Spawner, Waasser, gëtt da Waasser dohinner. Onsere klénge Mops baut nach. Oh, klénge Monster. Äh, ja. Äh, ja, bon. Eise klénge Mops baut nach. Wie soll dann schon geheim bleiwen? D'Leit sollen net wëssen, dass du do ass. Eng den iwwersäit den Net lues, also net schnell oder ech weess net, ech si ganz ewech. Jo, bon, dat heiten ass jo eise Bësch. Ech mengen, dat heiten ass ee vun de gréisste Beem, déi mer hunn. Oder och deen dohannen, eisen Obstbon a de Bësch, de Bësch. Äh eis Ëmtausch, wou ass dat? Ech meng dat ass hei. Oh ass dat schon äh ja äh wat wollt ech lo nach soen? Ja da kënnt een hei eben mam Zuch also mam Minecart un, kënnt een un sou sou kënnt een un oh. Ja, kënnt een un, muss een opmaachen, dat ass einfach esou eng Sécherheet, dass, also et mécht een op, well dat ass ei, eigentlech eng Sécherheet fir wéinst de Monsteren a sou weider. Do soll am Fong eng Baach sinn, also jo, esou eng Baach an gëtt nach alles, also et ass wierklech alles nei. Hei war en, oh jo, do kënnt och iergendwéini méi eraus, dat ass och gutt, an eng Fakel oder och net, jo. Ech hun bessen schlecht gemacht, well einfach mol eng Fakel fir opzemaachen. A hei gëtt dann eis, hei ass mol eisen Lunchraum. Da gëtt, do ginn dann einfach Saache gekacht, fir dann hei ënnen méi spéit nach eise Versammlungsraum, dee gëtt jo nach ënnerierdesch zimmlech grouss, mat allem wat ee brauch, Kuchen, Gedrénks. An uewendriwwer ass dann awer mäin Haus. Oben driwwer ass mäin Haus zimmlech kleng. Also ech brauch nach, ech brauch am Fong kee grousst Haus fir de Moment. Zimmlech kleng gehal. Uewe mat enger klenger Plantatioun op zoumaachen. Erop. Jo, fir eng kleng Plantatioun. Mat Cannabis, enfin Cannabis, wat soen ech, Zockerauer eraus. Dir zou. Ei ah, kleng Mupp. Äh, raus mat dir hei. Ja, aber da sinn schei raus an hei kommen awer nach News hin. An äh, dat wat nach frei ass, well am Fong ass alles wat der hei ass, alles wat den hei gesäit, also hei lo net méi. Do ass eng Bauplatz, Wann een elo nach erop geet, dréin e bëssen, dréin e bëssen, dréin e bëssen. Äh, ja, wann een elo nach erop geet, wann ech irgendwann eng Kéier ukommen, ja hei, huet en dann och wierklech vill Bauplazen an ech do Wunneng, also Wohnung 4 op 6, also dat ass d'gréisst. Dat ass alles sou kleng Fonds de logement, éischter, oder wéi een dat nach nennt, ech kennen dat net sou gutt. Hei kommen och nach de Justin an. Do muss jo nach fäerdeg gebaut ginn. Oh mäi Gott. Ass dat en Hond? Hond? Ja, en Hond. Ähm, ja, da gi mer nach e bëssen méi erop. Uewen sinn Penthouse. Kritt, also fir Penthouse ze hunn, dëse Loft ass fräi, also fir deen ze hunn, muss een, also ech liesen dat emol vir, Dëse Loft ass fräi, mee nëmme fir déi Leit, déi es dem Essential Crafting sech nach änneren, dass, et gëtt geännert, Smile Crafting This for After Server eng Spend spenden, fir dass dir op engem 24 op 7 Server kënnt spillen. Fir weider Infoen an mir mailen. Also ech fand da schon ziemlech grouss Geet souguer nach méi grouss ginn. Hei kënnt dann och mengen ech mol den zweeten hin, zweete Penthouse. Ech muss jo schon erëm erof. Ech meng de Loft ass och per. Wow. Loft. Nee, nee. Per Watt Loft ass net zerreegen. Ja ech menge schon schon de Rondgang gemacht. Ah, nee, ja och och ähm, wie dat. Ja. Ah, du bist du mé König. Emmer bis mi dout hei. Voilà. Oh, den Punkt aber sicher. Immer Punkten aber sicher. Was ich gemacht habe, also am Funk echt cool, dass ich meine, dass ein paar Mal geht. Oh, Lach. Tatsächlich. Und aber ich soll meine da warpen, weil das aber ziemlich äh, schlimm. Gib mir so. Ich gehe einfach mal äh, nur. Wegen. Du wohnst dran, aber dran. Si lo awer Monsteren dran? Nee. Bon. Äh, d'Heit ass am Fong esou eppes, d'soll am Fong esou eng Spleef Arena ginn. Ech meng, Dir wësst och einermoosse wat dat ass, eng Spleef Arena. Dat ass, jo, dat ass do, wou, wou, wou een dann iergendwou erageet. Da koum, kommen op eemol esou ganz vill Monsteren erausgeschoss, also geschoss éischter. Jo, ech wär elo erop ze goen. Ech hu fir de Moment nach keng aner Entrée fonnt. Normalerweis missten do och Monsteren déi ganzen Zäit do spawnen do uewen. Leider hunn ech de Wee e bëssen ze ze schnell, wat soen ech, ze laang gemaach fir erof. Also stierwen se einfach mol direkt, wat och zimmlech schued ass. Voilà, esou. Lo geet en eran. Gi mer mol mat him eran. An normalerweis missten mir och do erofgoen. Och hei esou, gi mer Mumm, kritt mir nach Loft. An normalerweis, normalerweis misst en hei als ganzt Stéck erofkommen. Mécht en awer net, wat mer elo gläich wäerte gesinn, wann en erofkënnt. Ech mengen do he'ert een e Stierfgraf. Mir goe lo weider. Voilà, an normalerweis misst een lo e Stéck Fleesch fale gesinn. Normalerweis. Normalerweis. Normalerweis. Ah, do kënnt et jo schon. An ech mengen, wat ech lo hei geduecht hun, ass Dass d'Schwénglecher, also dass do e Schwäin, also Schwénglecher, also jo, e Mob fir d'Schwäin sinn an dass en hei einfach gratis oder jo gratis z'iesse kritt, well déi Schwénglecher jo alleguerte stierwen an da kënnt d'Schwéngefleesch einfach do erof ge. Ruf gesaust. Lo einfach den Drop rop. Ich mein, das war es lo schon mal. Ja, ich mein, schon, ja, ja, das war es schon. Ich mein, einfach mal, einfach so. Warp. Create. Lach. Oh. Den möchte ich wieder zu löschen. Power Create Iessen na, Iessen einfach en Spawn, well lo och schon fertig ass. Äh, ech hoffen et huet Iech mol Apps bruecht, dass der de Server mol gesitt an äh, ja bis dann.